Ok people bonochi bon bini un bia mas den mi video vlog otro dia largo mas tras di lomba nos stay huiswerk trabou aunke ku dunchi a domingo pero nos a haci hopi cos. Kiko mi ta keda papia di dje awe? Awe e gelukkig no tin un topiko ku mi a pensa henter dia tokante dje anto mi a disidi ku mi ta bai papia di dje e topiko ta yalusi yaluts mi no por komprende dikon hendenan Tin hende den mundu aki ku ta yalus, yalus di loke bo tin, yalus di loke bo ta, yalus di loke bo ke hasi, yalus di loke bo a logra, loke bo no a logra, loke bo tin ku logra, loke bo ke bai logra. No ta komprondé. Dikon mi ta papia tokante yalus? Pues, eigenlijk. a bini na mi atencion cu me paso mi a pone video clip tin hende ta bisa ya mi ta busca atencion mi ta bezig cu cos na trova busca atencion mi contesta pa boso nan ta anto mi ta buscando atencion ata me trae video clip bo ta bezi ta wake mi a haña atencion kico ta e problema bo no ta gusta no click. Bo no ta gusta como ta traha videoclip? No no bo ni mester click riba dje bo ni mester like bo mester subi mi facebook tampoco bo ni mester ni ni ni ni friend mi pa bo por tende ni mira kico lo cual cu mi bezig esun behende cu yalur si mi tin mester rondó di mi mi no tin mester ami no sa di bo pero mi no tin mester ok. Si bo ta asina e lus di lokual ku mi ta hasi, òf loke ku mi tin gana di hasi, òf loke ku mi a bai hasi, òf lokual ku mi a hasi kaba, anto ora bo mester lo puntra mi, òf papia ku mi, òf join ku mi den momento ku mi tabata hasi. Pasobra ku ami ta un persona ku ora ku ami hasi algu, mi ta gusta inkluí hopi persona, mi ta, mi ta, mi no ta hasi algu mi so, mi ta hasi algu den grupo, mi gusta traha ku Diferente hende, hoben, mucha, chikitu, hende grandi. Ke men, pa ami e ta un open invitation, bo ta welkom. Bon, basta bo por komportá bo mes den e reglanan di norma i balor di dia. Pero en generalmente mi no ta komprondé pakiko lo bo tin ku hasi tantu idiotismo asina. I mi ta durf bisa bo tambe, Gewoon, idiotismo e ku e ta. Ya lo si pa pa koe kèns konan ku mi mi mi mi ta mira pakiko mi a traha e video, mi a pone riba mi facebook. Mi a twitter'e, mi a link'e, mi a ponel'e riba whatever mas ku tin, ta mi ta mi video, bo no gusta no subi'e, no wak e no like e, pa mi no ta problema, bo tin ku hasi'e lus, bo ke bo ke traha un video, dal bai, bo tin un telefòn, bo tin un kamera, bo tin wèp, bo tin internet Dal bai traha bo video. Pa ami no ta un problema. Mundo tin mester di hopi mas opinion, mundo tin mester di hopi mas hende pa ta ser proactivo, pero sea activo y sea proactivo. No haci cu kens ni no tin mester be cana papia cu kens ni haci jaloers paso ami ta traha video, ni papia tucando in mi uiterlijk, ni papia sino ami, e ta traha cu mi. Mi sa cu mi ama wos. Mi mama traha mi aos. E stima mi. Te tin stima mi. For de rest, ah, mi tin cu stima mi mes. For de rest no ta interesa mi eigenlijk kico bo a pensa of lagi pensa di mi, ni no ta interesa mi tampoco con bo atencion y con bo actitud ta pa mi. Ok? Generalmente mi ta bisa bo cut it. Bo ta yalurs? Bo kèsti algu? Join! Si bo no ke join traha algu di bo mes, anto sòru pa bo tin proaktividat riba dje, anto bo ta bo ta sòru ku mundu ta dreif ku un mió punto di bista. A no ta kere ku ta kos nan asina ki ta pone ku bèrdat tin man matamentu, bèrdat tin envidia, bèrdat tin difícil, pasobra bo ta yalurs. Yalurs di kiko? Pa kiko bo mes tin yalurs? Kada hende. Kada hende ta traha pa lokual ku nan tin. Kada hende tin nan manera di yega pa lokual ku nan tin. Awor si abo sinta na kas kantu bo ta bai stawá, kantu bo ta kritika i bo no a hasi nada at all, naturalmente bo no por haña lokual ku nan por tin, anto ta p'esei bo ta krea e e yalusidat den bo kurpa. Lego mai e kos ei, sea proaktivo, sali pafó, sea aktivo, buska algu e hasi. Bo talentu no ta kai den video, tin kantamentu, tin baile, tin. Numero op, speech, poesia, skibi kantika, kore, sport, tin diferente otro kos ku bo por hasi en bes di sinta i krea la yalusidat den bo kabes anto pa bo tin ku envidia otro persona pasobra nan si ta hasi e oke en het algemen tambe mi keda desea tur e mamanan un felis dia di mama awe mi mama tambe un felis dia di mama a manda bo un potret kaba ku un. Felicitacion di e dia mas mi no por hasi video ahon paga riba mi aki mas mi no por hasi eso no mi ta te na Hulanda aki pero un dia lo yega caminda cu bo recompensa lo lo wordo trece si gushi cul anto pa e general pa tur sobrado persona shout out pa Tino shout out pa.

Google mi tin Facebook mi tin diferente cos boso mag libremente add mi nos ta sigui papia nos ta sigui traha mas video pero ami mi mensahe di awe ta stop cu jaloes di pasobra cu e cansa cu e tanto ami ta sigui ho mi bida ta sigui normal cu bo o sin bo jaloes di den mi bida ta sigui masha normal mes mi ta cay mi ta subi back mi ta sigui cana Mi sa cu mi mama ta esun cu ta mas importante, ta yuda mi ora cu mester, ora cu por, ora cu e por, anto for di rest, e apoyo cu mi tin mester mi tin e caba. Dus, yalosi aki nan? Doei, esta yalurs.